Zir kal ta chu tluang takin Shillong a thleng thla a, Champhai atanga a haw thla ta kha Aizawla a ni hnih a cham a. Aizawl atang chuan a thianpa Shillong a mi nen an kal dun a, a khua a har thei em em mai a, Shillong an thlen ni chuan a pate fanu chuan a lo hmuak a, a suitcase chu a lo khai sak vat a, an chenna in lam an pan ta a, in an va thlen chuan an lo lawm em em a. Naupang ho chuan an lo bawr laih laih a, eng nge min hawn an lo ti nak nak a, naupang ho thil a hun te chu an sem phawt a, a pate nupui chuan thingpui a lo siam vat a, a thenin a inbual na tur tui an lo buaipui bawk a, an inbual zawh chuan Zoram lam chanchin sawiin an titi zui nghal a. An hlim tlang hle a, zira hi a patete nupa hian an duat hle a, Zoram lama haw chhoh pawh hi an phal thin lo va. Amah chauh hi an mi pahnih chhun a nih avangin an duat em em vek mai a ni. Zira hi a hmelthat bakah lehkha a thiam thei em em a, an college-a a zirlaipui te ngaihsan pawh a hlawh hle a, nula kei ka ni inti ve te pawhin an zar nasa hle a. Mahse amah hi tlangval hril tak a ni a, a invawng nasa a, chuvangin mi ngaihsan leh fak pawh a hlawh reng a ni. Ziran Shillong a thlenthlak chuan mittui nena lo thlah liamtu Lalnunemi Manuni tia an koh thin chuan eitur tuihnai tin reng nen a lo hmuak a, Zira chuan rilru pang thleng takin a lo kawm ve a. A dik tak chuan ma Mapui a tawn hma chuan a nun tihlimtu ber a lo ni ve thin a. Mahse tunah zawng a rilru chu Mapuiah chuan a awm a, Manuni pawh chuan a hnem zo mawlh lo va. Manuni lah chuan a hun neih zawng zawng chu Zira tihhlim nan hman a tum ta emaw tih mai tur hian Zira te in chu a thleng phei reng a. Zira rilru chu a ti buai hle thin a, Manu nila nu nasa tak a lo ni ve bawk nen, a zira pawh hian chet buai hi a hlau tak zet a. Tunah chuan selection exam an neih hun pawh a lo hnai hle tawh a, Zira chuan a zirlai chu rilru pang khing takin a chhunzawm a, khua a a cham rei em avangin hun pawh a ngah tawh lo hle a. Selection test ah pawh chuan a tlin loh a hlau rum rum a, mahse a thiam thei bawk a, selection test ah chuan rin aiin a lo ti tha a, result a chhuah chuan a ti tha pawl tak a lo ni a, a result chu Mapui hrilh hlan a nghak hle hle a, tichuan Mapui lehkha tur chu a ziak ta nghal a. Shillong a thlenthlak chinah Mapui lehkha chu a la hmu reng, a la hmu lo reng reng a. A rilru tak chuan a vui hle a. A awm loh chhung chuan a lo phatsan ta mai em ni ang aw tih te in a ngaihtuah a. A ni lah Krismas hmang tur pawhin a haw theih hmel si lo va, a rilru chu a mang ang hle a. Chawhnu herah chuan a thianpa chuan leng turin a rawn sawm a, Mapui lehkha tur thawn a lo duh bawk nen. A lo hnial duh bik lo va, a insiam a, a thianpa nen chuan an chhuak dun ta a. Mapui lehkha pawh chu dakah a thlak nghal a. A thianpa bialnu Khachi nula chu basketball enpui turin an sawm nghal a. An college an thleng tep tih ah chuan Manuni leh a thiannu an lam pana an lo kal chu an hmu ta a. An bul an lo thlen chuan an ni thian dun chuan an rawn zawm ve leh ta si a, tichuan an leng ho ta a. Manu ni hi zira hian nupuia neih hial a duhna tawngkam a lo hmuh tawh avangin Manu ni hi zira ah hian a intulut hneh tawh em em mai a. Zira haw chho khan ngaihzawng a neih thu hi. Mi tawngkam atangin a lo hre ve a, Manu ni ngaih hi a tha thei tawh lo va, Zira hi a duh nasa mai si a. Chuvang chuan remchang hmasa berah Zira zui haw a lo tum hi a lo ni a. Manu ni hi BA zir lai ve tho a ni a, Basketball khel an en lai chuan Manu ni thiannu chuan Zira chu a kohrang a, Manu nin nau a pai thu leh chumi zan ngeia Zira zui haw a tum thu chu a hrilh a. Zira chuan. an hnial teh thin a, mahse an ni lah chuan an tum nasa mai si a, zira chu a mang ang em em mai a, eng emaw tia rilruk dan an ngaihtuah ngial thin a, mahse mi mingring chu bum theih ni bik hek lo le, a hma in tawngkam a lo hmuh ve tawh bawk si nen. An inzui haw chu a ni ta reng mai a, zira chu a mang ang em em mai a, enga ti nge Mapuii kha ka lo neih mai loh chu aw an ti vei thin a. Mapuiin a hriat hun tur mawlh mai chu a lung kham a, a nupui chu a theih ang a rang a, then leh a tum ran a, mahse Manu ni hi a fing em em a, a pasal chu keh thei dawmin a dawm a, zira pawhin a chang chuan a khawngaih ve leh thut thin a. A pate te nupa lah chu an lawm thiam em em mai a. A pate nupui chuan, Hetia Ziran nupui a neih chuan kan chhungin Zoramah kan zin chho dawn a ni mai alawm a ti deuh reng mai a, an hlim em em mai leh nghal a. A pate hnenah chuan Zira chuan a nupui chu mak leh mai a duh thu a hrilh a. A pate lah chuan, A monu thla vang chu a lo hauh nasa mai si a, a rilru chu, sawm leh vat turin a lo hrilh a, chu bakah, chu bakah a patea chahthlak a tum thu a la hrilh ta deuh deuh a, zir a ngaihdan nen chuan a inpersan ta hle mai a. Mapui pawh zir a hawhsan hnu rei vak lo ah chuan ngai a rawn aw leh ta a, an exam a hnaih tawh avangin rilru kheng bai takin a zirlai chu a bei tan ve ta a. A zirlai chu tuihna pakhat mah a nei lo va, lehkha a chhiar laite hian a ngaihtuah tih pawh hre loin a bialpa chu a lo ngaihtuah leh veng veng thin a. A bialpa hmelthat zia te an ngaihtuah chuan hmunpui zawka nula hmeltha leh changkang zawk zinga an khawsa tur te chu a ngaihtuah a, a ni teh lul chu a rawn hlu. A rawn hriat zui duh pawh a ring thin lo va, a che lam hlir chu a ngaihtuah a, chutiang ring ring chuan a hun tam zawk chu a hmang thin a, mahse van nih thlak takin selection ah chuan a tling ve ta hlauh a, mahse rilru hlimna tak tak a nei thei chuang lo. Christmas chu a hnai tawh hle a, zira lehkha lah chu vawi khat mah a la hmu si lo va. Sikul chawlh chhung chuan a thiannu nen thing an phur thin a. Mapui hi an veng mi reng reng hian zira hi an dem deuh vek a, amah hi zirlai a lo nih bakah a chhe a lo chhe lo bawk a. Nula dang reng reng hian an er deuh vek a, nula hoin an relna leh an sawi chhiatna te chu a hre vek a, mahse engah mah a ngai lo a ni. Mahpui leh Tluangi chu thawh tan tlai khat chu khawlai an leng a, Tluangi chuan dak ina kal a duh avangin an len pah chuan an kal nghal a. An va thlen chuan dak pu nupui chuan Mahpui chu a lehkha a awm thu a lo hrilh a, zir a lehkha a nih a rin avangin, Dak pu dak pu nupui hnenah chuan min lo pe vat teh a lo ti chung a, dak pu nupui chuan nui chungin a rawn pe a, lehkha an hawn chuan a tawp lam chu an chu an kheuh zeuh a, an entir ve a, an nui dun kar kar a. Tluangpui chuan lehkha chu a chhuhsak a, an chhiar an chhiar hmasa leh rih a, ticket te an lei fel hnu chuan an haw ve ta a, Mapui chuan in an thlen veleh. A pindan a pan nghal a, a hmangaih ber chuan eng thu nge a rawn sawi tih hriat chak em emin lehkha chu a han pawt pharh a ti hian a lo inziak a. Ka duh tak Mapuii, lehkha vui hnih lai ka rawn thawn tawh che a, mahse min chhahna engmah ka la hmu thei lo va, engpawh nise i hnena ka sawi tawh angin, Kei chu i tan ka rinawm ber fo ang ka tih kha. Amaherawh chu nangin min duh lo a, min phatsan a nih chuan thu neihna chu ka la ro chung si lo va, i thu a ni zawk e. O le tunah chuan kan result pawh a chhuak tawh a, van neih thlak takin ka tling ve hlauh mai a, i lo hriat chuan min lawmpui ve hlein ka ring. Tin Christmas pawh ka lo haw thei dawn lo va, final year a nih avangin Ka pate an hawn a phal lo va, tum anga ka awm theih loh avangin pawi ka ti hle mai. Eng pawh ni se ka tana rinawm taka i lo awm chuan chu baka hlu chu ka tana awm chuang lo. Khuanun kan tan hun tha tak a la her chhuah tir ang tih hi ring ila, kan hun tawng ang apiangah hlim takin awm i tum phawt mai ang aw, chanchin a rang thei ang berin min han hriat tir ta che. Dang takin mang tha le. i tan chauh zira tiin an chhiar zo chu a thaw huai a, mahse Christmas a zir a lo haw lo tur chu a lung kham hle a, dawt a sawi em chu a ring si lo va, mahse chuti taka rilru ha a awm ai chuan zir atan a la rinawm a ni tih a hriat chuan ngaih tha taka awm a tum ta zawk a. Tichuan, a lehkha thawn chhana chu a ziak ta nghal a, a remchang hmasa bera daka thlak turin a dah tha ta nghal a. December thla pawh ni sawm paruk lai a lo ni ta a, Mapui te pa fa pawh Aizawla Krismas chak khai lam turin an kal ve a. Aizawla Krismas hman mai pawh chu a duh hial a, mahse a pa chuan a rem ke si lo va. Nili vel an cham hnu chuan an haw ve leh ta a, in an thlen chuan mi tinmei chuan Lalpiang lawm tur chuan inbuatsahin an lo phei ruai hlawm a. Nula tlangval titi lah chu Krismas dawn zana party-na hmun tur khawiah nge niang tih leh kei chu Bialpa ka nei ve si lo tih vel chu a ri nawk nawk mai a. Kum puiling leh tla zofa ten hun hlu leh chen fak awm bera kan lo neih a nih avangin mi tin tan hian a hlu reng a ni. Mapuite thianza ho pawh chuan Krismas hman dan tur chu an rel laih laih a. An thiante ho chuan mapui chu an khawngaih hle a. Mahse, a hlim thei ang bera hmanho an tum tlat a. Zoliana Zotea Tluangi bialpa pawh Aizawl atangin a lo haw, a lo haw ve a. Tluangi chu a hlim em em a, engemaw chang chuan a thiante chu a hre chang ta lo emaw tih hial tur hian a awm thin a. Kum sangha zakua sawmsarih pakhat Krismas ruai thing phurh ni chu a lo thleng ta. Mapuite thianza ho leh tlangval thenkhat te chuan phai kam lamah chuan thing an phur a, an hlim hle a, Krismas dawn zana tleivar dan tur an sep rawt tui hle mai a. An thianza ho zingah chuan Mapui chu a tawng tlem ber a nih avangin tlangval ho chuan fiam chi takah an nei a, an zinga tlangval pakhat sanga an tih chuan Mapui chu Shillong ri tan tih thawm a awm si lova, A awm sa a, a lungawi loh chuan u ama, u ama in hmang nuam dawn lo emaw i ti rawk ang e, ngaihtuah hman lek lo in ka siam dawn che a nia a rawn ti a, Mapui chuan i nin awm i hmelchhiat reuh nen a lo ti bakhlar a, mi dang lah chuan fiam chi takah an nei a, an in um kawi zar zar mai a, vawihnih lai thing an phurh hnu chuan tlai lamah mask chhang den hma bak in an haw darh ta hlawm a. Christmas ur lawk zan chu a lo thleng ta a, Mapui chu an veng atanga Guwahati-a email zir lai lal biak Mawia, Mawia an tih leh a thian te chuan an rawn rim a. Mawia chu chumi ni chuan Aizawl atangin a lo thleng ve hlul a lo ni a. Mapui chuan an chanchin te an an zawh hnu chuan inkhawm turin an chhuak ta a. Biakin gate an thlen chuan inkhawm bana zaikhawm ho an tiin an inthen ta a. Inkhawm ban chuan mapui thiante ho chu an inah chuan an rawn lut khawm a. Tin mawia te thian ho pawh an lo thleng phei ve bawk. Zaikhawm tur chuan an chhuak ta a. Zan dar sawm pahnih velah chuan Tluangi te inah party turin len khawmna in an chhuahsan ta a. Chumi zan chuan zira chhungte pawhin an mo neih thu zira pate te leh kha an hmuh atangin an lo hre ve a, an hlim hle a mo hmel la hmu lo mah ni se thingpui in turin ṭhenawm hnai vai deuh deuh te chu an sawm khawm a tin zira pate-- chahna angin kum thar zawh vel leh an nu paha an mo hmel zuk hmu tur chuan Shillong ah kal an tum bawk a. Mapuite thianza ho pawh chumi zan chu hlim takin an hmang ho a, Mawia te thian ho pawh chuang thei bik hek lo le, an party hnaah chuan an sawm ve a. Tluangi thu rawn angin Krismas leh kum thar chhung atan Mapui chuan Mawia chu ngaihzawn satliah anga kawp ve chu a lo hnial lem lo bawk a, a hu phurh ai tak chuan a nawm hmel dawn riauin a hria a. Mawia pawhin Mapui chu tha a ti em avangin officer nupuiah chuan tihtlak dawn viauin a hria a, a theih anga ngaihzawn zui chu a tum ve ran bawk a. Mahse Mapui chuan zira hi a nunna Lalpa hiala a lo chhal tawh a nih avangin. Mawia rin ang chu a ni lo mai thei a ni. Mahse Mawia hi tlangval nung chang tha tak a ni a, thiamna sang mah ni se a chetziah leh a nung chang hian mit a tling em em a, mi inngaitawm thei tak a nih avangin innihna chhuang leh chaltlai taka tawng mi a ni ve lo. Krismas ni chu a lo inher chhuak ta a, mi tin mai chu nau piang lawm tur chuan an phusa huai huai mai a, mapui te chhungkua pawh an chungin inkhawm turin an chhuak ta a. Tuangi te in chu kawngpui bul mai a nih avangin mapui chuan a sawm phei a, Tuangi chuan zira nupui neih chu a lo hre tawh a, a thiannu chu hrilh a hreh hle a. Mahse hrilh tha zawka a hriat avangin a hrilh ta a. Mapui hnenah chuan, Ngawi teh, Mapui hrilh che hrih hle mah ila i hre tho dawn a, tukin zing khan Ziranau nen kan inhmu a, a u in nupui a neih thu min hrilh tlat mai. A nupui chu hrilhawng. Shilawnga police officer fanu a ni a B a zirlai ve tho a ni awm e zira pa te pawh kum thar zawh chuan an monu hmel sawm hmu turin Shilawngah kal an tum a ni awm e kan hria chu mak ka ti lutuk a mipa mipa lo rinawm loh zia em em hi chu a mak tiraw. Mahse Mapui, engah mah ngai duh suh, mipa te zawng an tam em mai, zirah aia fuh kan thing leh a nga ni mai alawm tiraw? a han ti a. Mapui'n a bialpa nupui neih a nihriat chuan mak a ti lutuk a, a bing chuk chuk a. Mapuiin a bialpa nupui neih an hriat chuan mak a ti lutuk a, a bing chuk chukin a inhria a, tlawm leh za pawh dawn zo lovin a mittui chu a tla ta zawih zawih mai a. Luangpui chuan a thiannu chu a khaw ngaih em em a, han hnem ngaihna tak pawh a hre lova, Mapui hnenah chuan, Mapui, pui ti duh mah ta che, hetiang mi leh lo lutuk a duh leh nupuite chu nei daih mahse a pui chai hleinem. Ti em ah chuan hei tunah pawh a ni aia nihna sang zawk pawhin a duh tho che a, run luih zawk ila ni mei lawm. Hetiang mi leh lo tawn palh hi a awm ve chuk a nia, mipa hi rinsual an awl reng a ni tiin a hnem ve a, Mapui chuan tawngzai pawh a rel lo va. Mahni lawk khan a lehkha a hmu a tuna a nupui neih thu a hre leh a, eng emaw thil awm eng nge maw thil awmzia ni ang aw tiin a ngaihtuah neuh neuh a, a thiannu hnenah chuan tlua nge kei chu ka inkhawm lo mai ang ka lu te pawh an la zah e, inkhawm banah i lo leng dawn nia Ka va haw phawt ang e, a ti a. Tluangi pawh chu inkhawm tur chuan a kal ta a. Mapui chu in lam pan chuan a ker leh ta a. In a va thlin chuan khum lam chu a pan a, a mu nghal tawp a, khawvel chu ngui ruih hian a hria a. Zira nen an hun kal tawh te chu a ngaihtuah neuh neuh a. A haw dawn tu kha a ngaihdan em em te kha a he tih tur vang hi emaw lo ni dawn le. tih te a ngaihtuah rum rum a, a khua chu a har ngawih ngawih mai a, zira nen an inngaihzawn hi a tlang chhan em avangin a zak ngawih ngawih a, a han ngaihtuah thin a, a bialpa nupui neih a tawrh chu thuhran ni se, mi hmel hmuh te pawh a hreh avangin a inthlahrung zo vek a, a tan nuam tihna ram hi a awm dawn lo ni hialin a hria a, a rilru chu a ha ngawih ngawih mai a. Mapui chuan Zira nupui neih chu a tuar hle a ni tih a hmelah pawh hei rual a ni lo. A khua hi a har ngawih ngawih a, a rilru pui ber chu a bialpa Zira chu a ni. A han inngaihtuah sual chang phei chuan nun hian a tan awmzia a nei lo hialin a hria a. Chutiang chuan rilru chi ai takin a hun tam zawk te chu a hmang liam zel a. Krismas leh kum thar te an lo hmang zo leh ta a, Mawia pawhin Mapui chu a ri ngun hle a. Mapui pawhin rilru pang thing takin a lo kawm ve thin a. Mapui nu leh pa te lah chuan Mawia chu Mak pa a nih tumin an lo be tha nasa mai si a. A dik tak chuan Zira hi Mapui tan beiseina sang tak an lo neih laiin Zira nupui neih thu an hre leh ta si a. Mapui nu leh pa te hi an lungawi chiah bik lo a ni. Tlai khat chu Mawia chu Mapui te inah a leng a, Mapui a lo awm loh avangin Mapui nu leh pa te nen chuan an inkawm a, Mawia chuan a za theih loh na zawng zawng sawm khawmin Mapui, Mapui nupui atana neih a duh thu a nu leh pa te chu a hrilh ta tawp mai a. Mapui nu leh pa te chu an lawm hle a, Mapui pa chuan. Mawia hnenah chuan, Keini fanu tehlul i duh te chuan a va lawmawm dawn ve le. Mahse hei Mapui hi matric exam tur a ni a, hun hi a chep tawh viau mai a, rem te pawh kan la ruat ho ang chu. Amah pawh kan lo be ve reng reng anga rem lo nahran pa a awm em lo vang chu, tiin a chhang a. Mawia chuan, Lo be vat teh u. Ka haw thlak hmang nge a neih ka duh ania, matric te chu a fail leh a kum leh ah a be tha ve leh mai ang a, dama kan awm te chuan a zir peih a thu in kan in neih hnu ah pawh a zir zel ang chu a han ti a, khua a lo tlai lam ta bawk a, haw zai a rel ve ta a. Mawiya haw hnu chuan a nu chuan an chhungkaw tana a ṭha tur zia te chu a pasal hnenah chuan a sawi mial mial a, an pa pawh chuan a zawm zawng tak a lo ni a, an hlim dun hle a. Thawk zanah chuan Mawiya chu a thianpa nen Mapui chu an va rem a, Mapui chu amah chauhin in a lo nghak a, a chhungte chu inkhawmin an lo chhuak vek tawh a. An va luh chuan Mapui chu amah chauha a lo awm avangin a thianpa chuan hun fal neih tir chu thain a hria a, meizial lamin a chhuahsan leh ta a. Mapui chuan hrehawm a ti hle a, Mawia nen hun fal neih hi a duh ngai lo reng reng a. Mahse, a ngaihna awm ta si hek lo le. Mawia chuan chumi zan chuan Mapui chu ni dang zawng aiin tha zual hian a hria a, a ngaihtuahna zawng zawng chu a buai vek a, thu han sawi mai tur pawh a hre lo a, a hamhaih zo vekin a hria a. A tawpah chuan a han insehruh a, Mapui chu a han thut hnaih sauh a, a zak tak chung chuan, Mapui, thil awmzia chu i hriat vek tawh ka ring a, I nu leh pa hnenah engkim ka hrilh vek tawh a, mahse i rilru hah lai te a nih avangin i hnenah hian engmah ka la sawi lo va, mahse ka awm danah hian engkim i hriat thiam vek ka ring. Tunah hian i bialpa hi beisei tur a awm tawh lo va, in thlahrung hle mah ila i khawngaihna ka han dil. Che a ni, kei chu ka zirna chhun zawm a, ka kal leh mai a ngai dawn a, min duh ve teh a nih chuan ka haw thlak hma ngei a, inneih hi ka duh a, enge i ngaihdan le min hrilh theih chuan ka lawm ngawt ang, a han ti a, Mapui chuan a nuih mai a, engdang a chhang ta lo chuan U Mawi thingpui duh em? a ti ta daih mai a, Mawia chuan thingpui te chu kan la inang chu, ka zawhna chu min han chhang phawt la a lo ti a. Mapui chu a ngawi vang vang a, tawngkam a hmuh chuan Mawia chu a nu leh pa in an neihtir mai a hlau si a, a kian san hrih theih beisei in tawngkam chal tlai deuh chu a chhan na a beidawn mai a ring a. U Mawi chutiang te chu nulat hun nghah chi a nih chu, nichina i rilru hah lai i tih pawh kha a awmzia ka hrethiam ve lo ve. Ka rilru hah si lo va, i ngaihtuahna mai mai a ni ta ve ang. Nula, nula ho hian pasal neih te chu an duh vek alawm. Nang phei chu tumah an hnawl phal lo ang che. Mahse kei kher min duh a nih chuan ka nula, ka nula tak tak hunah i lo la leng dawn nia a ti ta daih mai a. Mawia chu a thin a rim hle mai a, Mapui hnenah chuan, Mapui, Chuti ema inthiam loh tur a ni hleinem, zawldaw takin i hnenah thu ka sawi a, thutak leh dawtthliar hrang thiam rual chu i ni tawhin ka hria. Tuna i tawng dan te kha engah mah min ngaih loh vang vek a nih kha. Min duh lo a nih chuan tih lui che ka tum aw zawng lo, ka lo fiamsual che a pawi ka ti khawp mai a han ti a. Mapui lah chuan a tawng chu engah mah ngaiawm pawhin a lang lo va, an thingpui in tur siam pah chuan a zai vel mai mai a. Bawia thinrim chuan, Mapui ke chu min siamkep duh suh ka inchak lo ve a rawn ti a, Mapui chuan, U mawi, emme val han tih tauh che chu i ti hauh em mai, kei chu nangni ang hi chu ni ila, Ka hawi pir viau ang a han ti zui a, thingpui no chu a hma ah chuan a rawn dah a, Mawia chu a thin a rim kher mai. Mawi leh mawi lo pawh a dawn pha tawh lo va, thinrim meng sen chauh chung chuan Hmingpui i mi han tih dan chu ka ngaihdan a pel tlat mai, engpawh ni se ka nupui chu i ni tho tho dawn tih lo hria la, i nu leh pa hnenah pawh engkim ka sawi fel vek tawh. Ka nei thuai ang che tih hi i lo hre dawn nia ti chung chuan a ding thut a, Mapui chu a va pan hnai a, Mapui lah a lo tlan chhe ve bawk a. Chutih lai chuan kawng ka kik thawm an hre ta a, engmah tualthu chhiatna pawh nei lo ni awm takin Mapui chuan kawngka a va hawn a, Mawia thianpa chhungah a lo ni a, a rawn nui lut ringawt a. In va sep rawt tui awm ve ka lo nu ringawt a, ka rawn ti buai lo che u maw a rawn ti nghal a, Mapui chuan nui tak tak chung chuan I lo lut tlat tawh si a, min ti buai a nih pawhin a ngaihna a awm tawh hek lo le a lo ti a, chumi hnu rei lo te ah chuan Mapui nu te inkhawm bang pawh an lo haw zui ta nghal a, Mawi te thian dun pawh chu an haw ve ta nghal a. Mapui chu a rilru a hah hle a, Ziran nupui a lo neih san tawh bawk si a. Mawia lah chuan neih ngei tumin a lo buai phili ve sek si a. A rilru chuan hawi lam pawh a nei thei tawh lo va, Mawia han neih nghawt pawh chu a hreh nasa mai si a, Zira lah. Nghahchhuah chi a ni tawh bawk si lo. Mahse Ziran nupui a nei tawh tih a hre reng chung pawh hian a tan kir leh tur nih hian a hre tlat a, mahse chu zawng a ngaihtuahna mai a ni. Zira chuan nupui a nei tawh a, a tan beisei tur a awm tawh lo. A hlim lai, an hlim lai ni te chuan a liam san ta em ni ang le? A bialpa Mualzapui kar dana leng mekin rinawmna biahthu a hlan lai ni te kha aw tut. Tunah chuan tleidang changnem a bel ta si. Zing ni chhuak chu a mawi hle mai a. An phaizawl chu a chhuan pu ruih mai a. Mapui chu zing takah a tho va, tui chawi turin a kal a. Zira thianpa biakah chuan tui a lo chawi ve a. A dik tak chuan Mawia leh Mapui chanchin hi an khuaah chuan a tlang thang tawh reng a. Biakah chuan nui tak tak chung chuan Mapui bialpa i nei tha hle mai in siam tep tawh a ni awm leh nghal a, Thiante nih manah thu ber thu ber ka tum a nia tiin a lo fiam hlut a, Mapui chu a thin a rim rilru hle a. Pu Biak i dawt phuah chawp thiam hmel hle mai, zah thlak zawkin, Keini tehlul hian tunge kan hmuh ve ang le? a han ti a. Biaka chuan, Mapui dawt a nih hmel loh khawp mai, dawt a nih pawhin dawt dik tak a nih hmel, a chhan chu ka hriatna hi a chiang riau alawm, a lo ti a, nui chungin a kalsan ta a, Mapui pawh chu a haw ve ta nghal a. In a va thlin chuan a chhung te chuan chaw ei an lo siam mek a. Mapui pawh a in dah fel hnu chuan chaw chu a ei ve ta nghal a. Chaw ei khamah a pa chuan a ko fal a, Mawian beiseina tawngkam a neih te chu a hrilh ta nghal a. A pa chuan, Mapui, hei nula i ni ve tawh a, i hnenah ka thu sawi tur hi ngun taka ngaithla turin ka duh che a ni. Hei kum sawm pakua lai i lo ni ve ta a, duh duhtu i hmuh chuan pasal nei thei dik hmunah i ding ve tawhin ka hria. Hei Mawia hian a beiseina thu che ka hnenah a rawn sawi a, a rem chuan. A rem chuan lo len mai pawh a hnial loh thu thlengin min hrilh a, Bawia te ang rilru tha si, lehkha thiam si in keini tehlul min han duh hi a van nei thlak hle in ka hria a. Tichuan lo len chu ka rem ti ta a, nangmah an rawn biak hunah che pawh harsatna i lo siam lo tur a ni ang, tin i nu leh pa in kan duh zia chu i hai lo bawk ang a. I nei ngei tur a ni ang a han ti a, Mapui chu a rilru a buai hle a, a pa pawh chu a chhang lawk lo va, chutih lai chuan a nu chu a lo lut a, a pa thusawi chu a rawn zawm a rawn zawm ve a, a ni tak asin Mawia hi i nih chuan kan chhung tan thleng hian A vat nih thlak dawn em asin. I pu te lah mi zah kai tham an lo ni bawk a, mak pa lehkha thiam kan han nih chuan chu aia malsawmna ropui chu kan chhung tan hian eng nge awm chuang ang, i ngaihdan te chu han sawi ve la a rawn ti a. Mapui chuan a nu leh pa zawhna chu rilru mumal lo taka han chhan chu a hreh hle a, mahse chhan loh theih a ni tawh si lova ti hian a rawn chhang ve ta a. Tha in tih chuan neihphu ka hnial chuang hlei nem, mahse exam a hnai tawh si a, tuna pasal ka neih chuan ka pass zo lo emaw a ni ang a, chuvangin kei chuan hman ka la inti hrih lo va, exam te han zo ve phawt ila rem te pawh kan la ruat tha leh ang chu a han ti a, a nu chuan a fanu thusawi chu tha a tihpui hle a, mahse Mawia chu chhuah a hlau hle thung a, a pa chuan. Thu dang a chhang ta lo chuan chung te chu mawi te nen pawh rem kan la ruat tlang ang chu a ti ta thin a. Mapui chu a rilru a hah thei hle a, a rilru innghahna ber lah chuan leng dang chang belin zamual a lian san ta si a. A tan chuan khawvel hi manganna hlir a ni zo tawhin a hria a, manganna thlazar hnuai atang chuan a hmangaih ber hmel chu vawikhat tal hmuh leh. Thain a hria a, mahse a ngaihtuah chian chuan mi nupui nei tawh ngaihluat vanga han hmuh leh tum pawh chu tlawmthlak hlein a hre si a. Mahse Zira chu a ngai em em a, Zira ngaia a lunglena chu pasal neia thawidam chi a ni si lova. A duh thlan ber chu pasal nei lova nula rih chu ni ta berin a hria a, mahse a hmangaih ber a rilru leh a ngaihtuahna zawng zawng a lo hmanna chuan leng dang chang belin zamual a lo liamsan tawh si a, a tan hlim hi her chhuak leh theih tak ang maw? Mawiah pawh chuan Mapui chu a rim tlut tlut mai a, a nu leh pa lah chuan an be tha nasa mai si a, Mapui pawhin a chhungte mit mei a ven avangin a be che ngam bik lova. Mahse, neih mai chu a tum lo nasa hle thung a. Mapuii hian inneih mai a duh loh avangin Mawia chu neh theih dan a zawng nasa mai a. A tawpah chuan Mawia pawhin Mapuiin exam phawt a duhna chu tihhlawhtlin thain a hre ve ta a. Mapui te exam zawh chuan amah in hun a neih theih dawn lo avangin chumi kum November thlaha inneih tur chuan thu an ti tlu ta a. Mawia haw thlak pawh a lo hun dawn ta a, a haw dawn zan chuan Mapui te chhung chuan chawhlui an kilpui a, an hlim tlang hle a, Mak pa ang hrimin Mawia pawh a tlang nel a, an lakah chuan theihtawp chhuah a inhuam tih a hmelah chuan a lang chiang hle a ni. Zanriah eikhamah chuan hlim takin an inkawm a, Mawia pawh a leng rei hle a, a haw dawn chuan Mapui nu chuan thingrema puan chu a va la chhuak a, Mapui, nangin hei puan hi i u mawia chu hlan ta che. Engmah kan la puithlin thei si lo va, i puan tal hi a lo kawl ve loin nui chung chuan a rawn ti a. Mapui chuan za hmel tak hian, Nangman pe law law la nih chu a lo ti a, pindanah chuan a luhsan ta daih a. Mapui nu chuan puan chu mawiah a pe a, mawia chuan lawm takin a lo dawng a, zan a rei tawh zan a rei tawh avangin ani pawh a chin ve ta nghal a. A tuk zingah chuan Bawiia haw tur chu Mapui leh a nu chuan phai tawn tirh thlengin an zuk thlah a. Mapuiin zira a thlah ṭum kha chu a ang lo ta kher mai. Han ngaihna leh lung han len chhinna eih pawh a nei lo reng reng a. A nuih te pawh zaru ang reng hle a. Tichuan chibai te an han inbuk hnu chuan anni pawh chuan an kalsan ve ta a. Mapui chuan Mawia chu a pasal hual mah nih se, a haw liam ta chu a thaw a vek huai a, a lo haw leh hun mawlh chu a hu phurh hlur mai a ni. Zira nu leh pa pawh kum tharah chuan an no hmel hmu turin Shillong lampang chu an pan ve ta a. An monu chuan a lo lawm thiam hle a, anni pawhin an monu bula che tlat vel chu nuam an ti hle a. Ziranu phei chuan mo nei fuh a intihzia a sawi chhuak hial a, mahse an fapa chu a hmel han en reng reng pawhin a hlim lo a ni tih hai rual a ni lo. Ziranu leh pa pawh an thlen har deuh avangin man leh mual pawh an lo inhlan diam tawh a. Mo lawmna pawh an lo nei tawh a, mahse Zira patea chuan mo lawmna ni pah fawmin a u te chu kel a talh sak a. Zira te nupa chu exam a hnaih tawh avangin haw loh rih chu an rem ti tlang a, kar hnih lai an chang hnu chuan an ni nupa pawh chu an hawng chho ve ta hria. Zira pa te haw chhoh hnu kar khat velah chuan Zira te nupa pawh chu an pu te zawmna angin an nu te in lamah chuan exam chhung awm turin an insawn phei ta a. Zira tan pawh han thian leh mai chu thil awl ai a nih hmel lo a ni. Mahse a thianpa khua a mi nen an remruat dan angin Zira chu amah chauhin khuaa a haw a tul hmel a ni. Tlâikhat chu Zirate nupa chuan khawlai an lêng a, kal kawnga an kal lai chuan an ṭhianpa pakhat chu an tâwk a. Ani chuan Zira lehkha tur a kawl thu a hrilh a, Manuni chuan lam nghal ila ni mai alawm. Mapui tih velte a nih phei chuan kan lâwm leh viau awm si a, a han ti a. Zira chuan nui chung chuan, I lâwm, i lâwm dâwn chuan a ṭha khawp ang chu, mahse kei chu ka lâwm lek lek chauh ang. A chhan chu ka mapui a ai tha i awm tlat a, a han ti a. Manuni chuan a nih hle tak chu diai diai duai che hian a ti ta er mai a. Nui tha chung chuan Zira lehkha lam tur chuan an kal ta a. Zira thianpa te in an va thlen chuan Zira thianpa chuan Zira lehkha chu a rawn pe a. An han chhiar chuan a pa lehkha a lo ni a, an mui raih mai. An ngui rawih mai. Zira pu chu a na hle a, Zira chu haw tura an chahna a lo ni a. He lehkha hi Zira leh biakan Zira chu amaha khua haw theih nana an remruat a ni. Exam a hnai tawh bawk a, a nupui chu kal ve lova an hnial fithlak theih an ring a. An hun chep lai chuhin Zira haw theih dan an lo phiar ru nasa mai a ni. Zira chuan a tuk a kal nghal mai chu tha a tih avangin a thawmhnaw ken tur te chu a buatsaih nghal a. Eng emaw tia cham rei deuh a lo tul takin tih thu ah a zirlai bu te chu a keng nual a. A kal dawn zan chuan an nu chu a kal tur a lung ngaih avangin a tap tlaivar hi a ni ri ngawt mai a. Eng emaw titi chuan an inawih tlaivar ve ta hram a. Zira pawh chuan a rilru ang lo takin a dawm thiam ve fu a, a ngaihtuah chian chuan a rilru a buaiin thuthlukna neih thiam pawh har a ti hle a. A tu khua lo var chuan a nupui leh a pi leh pu te chuan bus station thleng an va thlah a, bus station atang chuan an thlir liam ta a.